Dumelang gape bagaetsho re buile re buile re mo metseletseleng eo ya rona ya moitse know him or her ke go reetse ka re subscriber ke go reetse ka re like ke go reetse ka re share di-video tsa rona gompieno re na le moyeng wa rona wa ntlha moyeng o e leng gore tota ke tsala ya me Ke mo rata mo go maswe, re tlile go bua ka dilo di le dintsi tse e leng gore o mo rediong, e le gore o tshela ka bogole, e le gore ke ntate ko lapeng, e le gore o dira dilo di le dintsi. Jaanong mo letsatsing la gompieno re na le moyeng wa rona wa ntlha ke Tlhokstar Tlhoks Mosiele ba re ke Quentin ka sekgowa ba re ke the man with a golden voice re na le ene gompieno ba gaetsho a ke go mo tsaya

mefuta e e farologaneng ya kgatelelo ya maikutlo le kgatelelo ya tlhaloganyo. Mental health is a very, very, very important issue mo malatsing a gompieno, ke itumelela gore wena tsala ya me. ga o mo state-ing seo, go go ntle jang o bona motho a tshwana le wena jaana a phatsima, bona jaaka o phatsima. Mme ke tle ke bue jalo ga o bua ka go phatsima rraetsho, go phatsima go bonolo, tsaya metsi tsaya sesepa wa se lapa o tlhape fela o itshase se o nang le sone o tla bona pelo ya
o sharp man bona ke thudu yes yes ya no ntlhokse ke ke re ke ke bue jana ke re moreetsi wa rona ke moreke eh tsela ya gago ga re tla go boela ko morago kwa go kgatisong ya rona ya ntlha ke tsela e nkileng ya nna matlapa Mme ka Modimo o, e le Modimo wa lerato, Modimo o o sa re latlheng, ke tsaya gore tsela ya gago le ga e le gore e matlapa, ga e matlapa go tshwana le maloba jaaka nne re bua. Ke buile yalo ke reetse batho ke ba raya ke re mo letsatsing la gompieno we are talking to a seasoned mogasi wa radio. um ne o ka re bolelela eng ka tiro ya gago ya go nna mogasi wa radio? Ka tiro ya gago ya go nna mogasi wa radio? Um se nka se buang go nna mogasi wa radio ke seo se sengwe se se monate thata you get to explore um botshelo ka leitlho le lengwe le le rileng um o nna le chance ya go bua le batho o nna le chance ya go ka aga loago o ruta batho a ke re tota radio sentle sentle wa ruta wa educate ke education, entertainment-e o tshwanetse o nne informative o itse gore sengwe le sengwe se o se dirang go diragala mo lefatsheng. Ee jaanong ga o simolola o tla o ithuta o ithuta o ithuta jalo mme wa feleletsa o kgona. ke fela gore mo mo di-environment-eng tse batho ba tshela mo go tsone go ya ka gore wena maitlhomo a go ga o ile ko o etseng um le gore wa go anya eng segolobogolo ebile ga ka kopana le batho ba e leng gore kgale ba le foo ebile ba na le um thotloetso ba na le go ka go rupelela ke teng fo o tshwanetseng o itshwarelele teng yaanong um ga motho a nna a ka botsa gore mo leetong la gago la go fitlhelela gore o nne mogasi o tsamaile tsela e ntseng jang, o tsamaile leeto le le ntseng jang morwadia? Ke leeto le e leng gore nka go raya ke re jaaka o buile gore go na le go nna le matlapa ke nnile le dikgwetlho tse dingwe tse dintsi thata mme gape ke nnile gape le metsotso o monate di-moments tse e leng gore ke na le gore ga ke lebelela ko morago be kere ya segolobogolo yang ga ke kopana le batho ba e leng gore ba tle ba reetse ba re mona o itse wa raga re rata ka mokgwa o dirang re dula ka teng. So ke dilo tse e leng gore di a nthotloetsa ko re dira gore ke nne motlotlo ke setse ke dirile more than eight years. ke le mo radio-ng mme ke dira ke bapile thata bontsi ba sebaka le ya radio e leng Bra Ace. ya radio ntate Ace Mabakanye, o a itse o tsene mo matsogong a a siameng tota matsogo a e leng gore motho nne o ka re radio le kgaso ya dikgang bogolosegolo jang ne e le motho o le wa tseleletsele. yeah nda tla re eh, tate easy ke moreeditse moredi bong a re mosadi mogolo o bonwe a jesa noga noga mo togo ka teaspoone mo eh. stubong alright so e nnile tsela e ntseng jalo e e leng gore um motho o nna a tla tsaya gore mongwe le mongwe o e leng gore um go dirisa lereo la seeng an able-bodied person um e ne e tla nna tsela e ntseng jalo. Mm. Wena ga re ka e tsaya mo perspective-ing kgotsa mo leitlhong la gore o motho o tshelang ka bogole, leeto la gago le ne le ntse jang?
leeto la ka ke leeto ke tsela gore ke leeto le le tshwanang le la mongwe le mongwe um Ke ka ntlheng fela ya gore nna ke farologanya fela le batho ka ntlheng ya my physique, ditebogo tsa ka. Mme mo moweng le tlhaloganyo le dikakanyo le go itemoga ke itemoga ke bona ke tshwana le motho mongwe le mongwe, jaanong seo ke sone se dirang dilo botoka ke gola ke le motho e leng gore ga ke batho ba dira dilo le nna ke batla go tsena ke a di dira le ene ntse jalo, whatever se se dirwang ke a se dira so le mo radio-ng go ntse fela jalo ga ke a ka ka ikobonya ke re no nka se ke ka kgona go bereka or-e batho ba go reng or-e ke a go tshwanela ke gore so se se leng teng fela ke gore ke a itse gore ke na le talente, ke na le voice, ke na le botlhale ke itse go prepare-a ke motho o ke ratang go research-a ke a kgotlha-kgotlha di-computer tsele ne ke di kgotlha tsele bo makala . ke re dilo tse ke dilo tse di dirilweng ke rara rara ga di dirile le nna ke tla nna mo teng o re akaretsa
wa gopola gore raba ke ena ke aba ke raba ke ena why not ba re ba re o kry gopola ba no ba ya kae ke raba ke ena ke na le a ke re a itse ke ka mokgwa re godileng ka teng ko lekeisane la rona le re godileng ko go lone la ikageleng um o fitlhele e le gore motho o tshela ka bogole jaaka o tshela ka bogole tota ke atle ke re um go ya ka gore a wena o ikamogetse ga batho ba go bitsa maene ko lekeisane a o utlwa botlhoko kgotsa o e tsaya jaaka kgang ya gore a ke re makgowa ba re endearment go raya gore e-e le ga e le gore ba mpitsa ka leina le ke sa le rateng jaaka ba tlhola ba mpitsa ko lekeisang la rona ba re ke Tyson ga nne ke le motho o sa le rateng ne ke ya go ba boxer tota jaaka Mike Tyson yaanong ga ba go jalo a o amogetse gore it's out of love that means I'm different from everybody else kgotsa o e tsaya jang um pele pele ga ke ne ke se ikamogele e ne le selo se se nkutlwisang botlhoko um because of eh, ne ke sa tshwane le batho mm. Ke ipotsa gore why nna ke ntse yana batho ba ntse so, but as ke se nana ke ikamogela ke itlhaloganya gore this is me I can't change myself ke a go nna yana until the rest of my life, so there is nothing I can do about it. Se se leng teng ke gore ke kgone go ithuta go ka tsenelela mo botshelong le go dira dilo dingwe ke ka tlhaloganya ya gore ke ntse jaana and then ga gona gore sepe se nka se dirang, ke gone gore ke kgone go kgotlhelela le go ithuta le go itumelela botshelo. Jaanong ga ntse dinako di tsamaya ba simolola ba mpitsa ka mainanyana ba re bona guys bona . skydala game eo sky dira light mm. so ke ke yona kgang eo gore um it's it's o e amogetse gore it's out of love mm. yaanong ne ke re ke batla go bua le letlhogonolo um from leitlho la go nna an mc go lofa batho ma modimo ke bua le multi talented multi talented eanong as an mc jaaka moradisi um leeto la gago le simologile ka e le gore o bone gore go nna moradisi go go ka nna seo se o ka se dirang mm.
Go nna moredisi go simologile ke santse ke le ko sekolong ke ne ka nna lesego la go nna le mo L_R_C ka nako e le pele-pele ga ke itse gore nou jaana ba e bitsa eng but ka nako tsa rona e ne e le L_R_C. So ke ne ke wela mo entertainment-eng, so mo entertainment-eng go raya gore ga go ne go organise-iwa . concert-a or something ke ne ke nna part jaanong ka nako o fitlhela nako nngwe jaanong ke ebile nna ke sa le mo gore ke M_C tshotse pampiri ke tsenya batho no go tsena mang go tsena mang e opa matsogo e ka re jaanong ga ntse go ya every time ga go nna le concert-a ba na le go akaretsa dilwana tsa go tshwana le tseo le go lebelela fela baruti ba ko kerekeng or gongwe go na le event go nna le motho e leng gore o tla ba le M_C so ke ne ke le motho o ke ratang go imitate-a batho or okay eng and everything not knowing gore no kante go foo ke developer skill one for star.
Ga e nna gore yaanong motšhitšhi o simolotse o a loma motšhitšhi o a loma o M_C yaanong ga go o ka re ke a go bona ka e- o le mc ko valentines ballong ee ya o bakela a kry anwa itse gore gape le ko bo valentines nyalo um poetry um ne ke tla ke ba betsa ka dilo tse dingwe tse di masefeta Kotsi-kotsi. Aowa. kotsi-kotsi o kotsi-kotsi batho batho ba go jela le matlaa Wa e bona. le poetry Mm. ke gore entertainment as, as, as, as a general thing Ke seo se e leng gore yanong ke lemoga gore o se abetswe ke Modimo. Modimo e rile a go dira in a different way from everybody else, a ba a go neela selo sa go ba re di dingwe ka e sha. Mm.
dingwe gape like ke le motho o ke tshelang ka bogole ke le ka go ka navigate through life so you you get to learn a lot ne ke le motho o ka ratang go bala dibuka le nna yana ke santse ke rata go bala dibuka so sometimes o fitlhela ke kopana le di-inspirational stories and everything ke re mare mo bukeng e fetsang go e bala this person o dirile yana na ba kgona go nna so so so so o e le gore nna ke tlabe ke palelwa keng wa e le nna ke sa le ke go nna se ke batlang go nna sone um a kry itse gore ga o gola go na le dilo tse o ka di kgatlhegelang mm. e o batla go nna motaki um le wena o feletsa o leka gore tla ke bone jaanong na ga sengwe se tlhagelela ga ke bole ko morago ke a ke ena wa ke three second roloro eh, acting re ka go bara le le le cobris acting ke e dirile le one raiso thata um mme ke tsela gore mo um tikologong yaka ba itse ne setse nkile ka dira di-drama tse dintsi thata um go ne go na le this other character e nngwe ne ke e rata thata ke gopola ke le ko Rustenburg kwa mo this other organization ba re ke one foundation re ne ko teng ne le competition e ne e le rona batho ba bantsho fela e la ntlha re e tsenela so be nna gore jaanong go na le di-monologue, di-monologue tse re di kwala ne re di kwala ka Sekgowa but because of the way ne ke rata ka character ka teng kore e le mo go nna e nkapare e tswa tlhaloganya ka ke betsa ka Afrikaans le Setswana le English.

ne o mmotse ka kamputse dance mm. e re he campus dance um ke le one e setseng kile ka e lemoga mara anong obviously o kgona go bona le wena gore la ga nka betsa sound e ka se ne the way wa bone ke ra ne tla ke tlogelele ba bane ke se ka tlogo ka tsaya everything wa ntlhalogae nka tlogo ka e tsayaonya
wa
jematsogo a fitlha ko mangoleng ta tloge ba ka ko mpote ka ko ba ta tloge ba nkgo ba je ame be ke re tla ke tlogele yaanong tlokse wa itse there's an interesting part ka botshelo ba gago um gore tlhokse yaka a ntse yana tlhokse ke motho wa rre tlhokse ga e le motho wa rre um motho wa rre o tshwanetse a fatshe motho wa rre ke tau mm. motho wa rre wa tsoma um mm. eh,

ka nako tsele tsa rona tsele a ke re ne go na le this thing ya go tlhabisana wa bone and nna the way ne ke le morisi ka teng ne ke tlhabisana le batho ba e leng gore ba feletse jo a tlhaloganya but kgang e ne e le teng fela ne e le gore nna ne ke dirisa tlhaloganyo dirisa gadagte ke dirisa garagte ya ka nyako go bolela gore a kere ne ke le kotsi ka mafoko bo poetry wa bone ne ke kgona go motho wa mme ne ke kgona go bua and-e ne ke itse gore motho wa mme o rata dilo tse di monate, motho wa mme o na le engwe o a tlhaloganya le e le nngwe ya dilo tse ne ke di tshotse mo go nna o a tlhaloganya. So mare because of you know my physique ne ke nna ba phela ba bone ba phela ba but as time e ntse e tsamaya ke simolola ke ke mature and everything le dilo tse di buang di simolola go make sense wa tlhaloganya kgona mm. ee le charisma e ke ne ke na le one botho ba ka fela mm. ee ga motho a mme utlwile botlhoko a tla go bua le nna ee o a gomotsega le ene kore o go nna monate le ene o ikutlwaophutholela pelo ee nko mmolela gore your body move like a snake love is like a rasta piece ne ke le kotsi ka di-pick up line road yago bo valentines a ne ba itse um some of my friends ne ke ba kwalela dimakwalonyana sort of di-love letters nyana gore ba kwalele batho ba bone ka so bo it has happened to me the sweetest thing that ever could be It was a fantasy, a dream come true. It was the day I first met you. ipotsa utlwa mo founu yanong mare bothata ke gore ga mpona re voice ke one mare matsogo aorone mara imanekeng

nna ke motho o ke ntseng jang mm-hmm. wa tlhaloganya se ka nna gore ga a tsena um o nna utlwa a bua le chris breeze la so mm. jikijiki a kopana ano kopana le kgogomodumo afose the dinosaur so se se matsogo a borethe mone no mme o ibitlhelele gore o kry-ile mme um motho nna tla botsa gore o ke eng se a se boneng mo go wena kgotsa mme o ka se itse a kere ga o le motho mme potso e nngwe gape ne e tla nna gore ke eng se wena o se boneng mo go ene gore motho o ke motho e leng gore nka ga botshelo le ene mm. eh, jaaka motho wa rre um jaaka lekolwane um ga o gola Go na le gone gore o ipone le wena o batla go bona o na le le lelapa o na le family ya gago so ya ka motho wa monna go na le di-qualities tse motho wa monna a di lebeletseng mo mothong wa mosadi ke dilo tse di bonolo fela tse di sa batleng go ya gore motho wa ya kwa leko tlhompho wa bona ga go na le tlhompho mm-hmm. eh go na le motho o kgonang go reetsa motho o kgonang go go akanyetsa motho o kgonang go nna le wena ka nako nngwe le nngwe go le monate go le bosula e le motho e leng gore o enjoya go nna around ene um kore motho e leng gore o bring the best in you o kgona go nna free o bua whatever o batlang go bua le one ka yone ka nako eo wa tlhaloganya ya so motho wa ntse yalo a go fa bowo mo boo mane le wena o tshwanetse wa tumelo kore le wena a gona gore o ka rongthare um o ka se koo ko sukiring ko monateng ko leng peaceful le teng ke se se motho wa monna a se tlhokang motho wa monna ga a batle modumo mana ko a ko wa bolelele tlhoks modumo motho wa rre ga a batle modumo mm. yaanong ko gore mme o go tshwere soft o go tshwere soft e bonaka o phatshima bonaka o le maramanyana o na le mokhabanyana um ne ke tla ke bue ke re wa bona ga ke tla ke gola ke duma le wena gore wa itse gore ke gole ke le slender no manga manga ne ke le slender se sengwe kore ga phefo nne go te go tla diphefo mo radiong gore mo t v ke ne ke tshwanetse ke tle ka polana re gongwe ke nne le matlapa a ka tseya mo kgetsing yaanong mo botshelong um eh, la go ka ja ba re irang irang eh, ga gona gore mmele le moya dilo tse ga di kore moya o le shapo o phuthologile mm. le mmele le one o kgona go phutula di a tsamaisa o ka se re o se shapo phela o le depressed o mare o ja o go wa nona mare ga o simolola mowa ga go siama o phuthologa e, wa bona utlwa wa phuthologa le wena wa wa tsharologa gonna relax gonna relax because o warisiwa ke ne yeah Nne a re a re leboge mme o re mo leboge thata gore o itse o go tlhokometse um mme ke dikgwetlho tse feng tse wena le ene le iphitlhelang le na le tsone um either mo relationshipeng ya lona mo leratong la lona kgotsa mo go nneng batsadi ke dikgwetlho tse ke tsenang gore um lelwapa lengwe le lengwe le ka tsona le tsone ke fela gore ke rona re tshela ka bogole and stuff but um dikgwetlho ke dikgwetlho um re tshwana fela motho mongwe le mongwe fela ka um motho a kgona go ka utlwa botlhoko maybe motho a sa bua sentle le wena ore dikgwetlho fela tse di leng teng hela jalo mm. tse e leng gore motho a iphitlhela a le mo gare ga tsone wa tlhaloganya ee. so ga gona ke fela gore e, nna ke so ene so but se se leng teng fela ke gore e, re a tshwana re a breather fela ga lla le nna ke a le dikeledi teng ee. o na le dikeledi a kere ga ka tsa mme tlile ka go thaba ba go tswa madi a kere le nna ga ba diralo go go diragala
O kry-e ke utlwile ga ke ntse ke etsa research kwa ko re ke isane kwa bare re mona mothako re batla ya go nna mo lerantong ya ka daemane ga ga mmele mo a tlhatswana wa ne ga mmele mo a fosana
relationship ke ya batho ba babedi uh, what happens on the left hand side should also happens on the right hand side mm. uh, le tshwanetse le thusane um le nne motho mongwe fela ke tle ke rena ba bone ebile ga le thusang go nna botoka le tlhaloganyana botoka um ga le ntse le tlhatswa dikotlolo fa le le tshwere a conversation um o tlhotse yang gompieno ke tlhotse so so so so everything or maybe gongwe ga ne le o nna a sa bua le wena sentle kgante ga le ntse re tlhatswa dikotlolo fela le kgona go e thekela tlelare teng fela foo gore maremarema boitse ga ba bua sentle le nna fale maikutlo a ka nako a re mme ke go bone yanong be ka re o ne o kwatile ka re itla ke mo tlogela pelong yana e ko tlase le nna ke tla tla ke wa e bona le ntse le thusana fela jalo go nne monate o kry-e monna fela a feletsana le menwana e le ten mm. a na le matsogo a matelele a le makana a re mm. na ke etsela edi no bo dikotlolo tse tse di leso tse di tlhatswang tse le wena o tsere karolo wa di nne leso a kere mm-hmm. jaanong a opala ko go ditlhatswa diaparo tse di leswe tseo tse o di apereng tseo le o tsere karolo le wena wa o sa ditlhatso wa re o tlhatso tswa wa o sa kanege mm-hmm. ee wa o sa kolomake wa o sa o sa apeye go na le borre ba ba itseng go gapa monate ya ka nnana ke maswe mo pitsaneng
o maswe maswe ke borai ke borai ga ke motho le disopo eh, eh, ke motho le disopo na ke o lebeletsana ka gore motho le di-seven gane ah, ke motho le bo di-shredded herbs bo di basile wa di bona dilo tse di monatedirosemary daso ga ke bona nna foundation ake a se a six gane braya tsaleng wa rona ke batla gore e utlwe kgannye tsala ya rona ke batla e utlwe kgannye gore wa e faga palage um eh, palage e mpitsa bradok star ke faga gore nne fela
odakoyaka ke mona ke re ne mansplat o seka etsa o seka etsa seka etsa bratoxiana ga ke
mo diphaletšhe di nnang teng ga ke feta go tswa le role di a itse diphaletšhe gore na ke tshameke go fuduwa batho kgang ke gore ga ke botsa dipotso tse di ntseng yana ga ke di botse go go nyenyefatsa ke di botsa gore re tle re nne le awareness hmm. ka ka go tshela ka bogole and ka go tshela ka bogole in all the all the you know re reng ka ka lereo la saying in all the sectors or in all the parts of our lives mm. motho o kry-a ipotsa gore maare motho o ga a tshela ka bogole a o a bereka motho o ga a tshela ka bogole a o na le talente motho o ga a tshela ka bogole ko gore batho ba na le dipotso tse e leng gore tse dingwe o kry-e o ipotsa gore mara man a go a tlhokega mm. dipotso tse ke di botsa jaana e le gore ke dipotso tse e leng gore di mo menaganong ya batho mme ga ga ba ise ba fiwe monyetla ba go kop- wa go kopana le batho ba ba tshwanang le wena ba ba tshelang ka bogole ba e leng gore ba ba butse dipelo tsa bone gore mo go bueng ka bogole jwa me go ruta ba bangwe ka gore ngwana a tshwana le wena yana ke a tle ke re ke a kgola um mme o go tsalang thata um gore o go ratile ka mokgwa o ne o ntse ka teng go na le bana ba le bantsi ba ba tshelang ka bogole ba e leng gore ba beilwe mo mantlong mm. ba khieletswe mm. wena ke tshamekile le wena mo strateng ko lekeisane ga ke ise ke bone motho o betsang deck break go nkgaisa ka baesekele ga ke ise ko wena fela Ee, no like ya ka ke ne ke bua gore like whatever se ne se diriwa ko kasi le majitse ba ne ke tsamaya le bone um se ba se dirang ke a se dira so nka se re selo sa mpalla ke ise ke se leke so a ke se leke ke palelwe mare ga ke ise ke se leke i can do it wa tlhaloganya mm. so Um go ikamogela ke selo se se botlhokwa thata, go ikamogela. Go ikamogela go tlisa pholo pele mo go ene and-e ga o sena go tlisa pholo o nna le lerato la go ithata then wa kgona go rata le batho ba ba tshelang around you. Mme this thing e ga o ka ela tlhoko e simolola thata mo malapeng. eh, because mo lelapeng ga le itse gore eh, ngwana o o tsamaya ka setilo tete wheelchair go raya gore le environment anyana tshwanetse le e baakanye gore le tle le kgone go mo accommodate so batho ba tshelang ka bogolo ga se kgang ya gore ke batho ba ba iponang gore ba ga batle go tshela le batho ba lebeletse the surrounding e ba tshelang mo go one ga o mpitsa gongwe um ke motho o ke tsamaya ka wheelchair motho a re nketele ke ya go batla go itse gore toilet ao a e, e, e user friendly mm. accessibility a e shapo ga o bona la o ka ela tlhoko mo mafelong a a boiketlo ko batho ba iketlang teng ga se gantsi o ka bona motho o tshelang ka bogole ko because of re lebeletse accessibility re lebeletse gore a mme wa kgona go itira dilo dingwe nagana ela ra ituru tshwanetse ke bitse batho ba nkise kae ka gore ba nthuse kae ba nthusa kae ke itse gore ka naganne loago le ntetlelela accessibility le teng ne ke ya go itirela dilo tseo ke iketlile hela segotlhelele yaanong ne ke rata kgang ya gore jaaka o e bua yana bong kgorogisa sentle ko kgang e ke batlang go go e botsa gore um jaaka gape o le motivational speaker ke eng se se go dirileng gore se go fe that energy that se go fe that courage motho na ka re a mm. bo kgatlhamela masisi bo mm. ba gore o tsene mo the mm. motivational speaking business the motivational speaking business gore ke tle ke tsene ka yone um ga ke nne ke le ko sekolong ke ne ke le moto ne ke le setudu um eh, bangwe ba matichere ba ka ba bangwe ba itse gore mare bosutu ba ka se bole bo bo ke bo bofa bo wa bone um eh, batgolo ga nna letsatsi le lengwe go ne go tla um motivational speaker mongwe e leng gore e ile ga bua um something se ne a se bua se ne sa nkgoma mo moweng um semex nna tla ko sekolong ba mo inventile yalo so the story ya na bua ka one and everything ka ga ke re mare le nna ke go na le something man ke kgona go ka jaaka fela kgonne go emana a bua le batho le nna nka kgona go bua le batho ka the story e ke batlang gore ke tshele le go motivate batho ba bangwe dilo tse ke di dirang more especially batho ba e leng ba tshela ka bogole gore ba itse gore um le wena o ka kgona go fitlhelela ditoro tsa gago ga gona sepe se se go emeng mo tseleng mm-hmm. so ile fela a se nna a bua le nna that thing o ne a ya staka mo go nna kana ke motho o ke rata go kwala ditori ke motho o ke ratang go dira oh o kgona go bua le batho fela ne ba go utlwa and everything so i was i was yeah ne gore ne ke ne ke ke makere bana ngwa ngwa gore a go amile a ka mile ka okay then ka ga mogopolo gore ke re one day le nna yeah mm, maybe ke tlabe ke bua le batho so
And-e le gone e se gore maitlhomo e le go bua fela le batho ba ba ba ba sa tsheleng ka bogole. Ke bua le batho botlhe either way mongwe le mongwe o na le se a tshelang ka sone, o na le dikgwetlho tse a tshelang ka tsone. So ga go na le o e leng gore o setse a kile a feta foo, or gongwe o setse a kile a nna le something a ba kgona go se overcome. Ke motivation mo go o mongwe. Mme
wa itse ke a tle ke e rerile ko dikolong ka be ke bona ka mokgwa o e le goreng ga wena o bua the environment changes ka be ke ipotsa ka be ke ebile ke rata gore 'tsatsi lengwe ne e kare dikolo kgotsa lefapha la thuto la Bokone Bophirima e tseye motho o tshwanang le wena o e leng gore o kgona gore a bue le batho from all spectrums or different backgrounds ga e le gore letlhogonolo o a kgona e le motho e leng gore o tshela ka bogole. Ke eng se se go palelang wena o le motho o feletseng o e leng gore o kgona gore o dire o itirele ebile what's more easier ke a tle ke reye bana ba ko dikolong yalo ke ba raya kere wena lefatshe le go lebelela botoka go na le ka mokgwa le lebelelang le tlhokomelo ka teng. E le gore ke buisiwa ke kgang ya gore dinako tse dintsi ke a tle ke e re ga e le gore ga ke na nako ya gore ke kgone go ya go nna an M_C a be ke re bona go na le motho ke o ke Talkster the man with the golden voice ga o ka wa mo founela a ka go thusa. E be nna ke le monna wa Motswana ke utlwa pelo ya ka e nna botlhoko mo goreng batho ga ba ise ba amogele gore motho o tshwanang le wena o na le bokgoni. Di-opportunities tse dintsi di go feta ka ntlha ya gore motho wa ba a lebile se o nang kgotsa se o se nang sone. Ga ke batle gore go thata gore nka e tlhalosa gore ka gore ga nkare se o se nang sone go raya gore ga o motho ga nka re eh, se o nang le sone motho o mongwe o fila gore mm mara ga a tshwane le nne o ikutlwa jang ka gore motho o tsaya tshwetso ya gore ne ke re ke a go bitsa monna a motswana monna a motswana ga a kgone gotlhe ga monna a motswana a re no letlhogonolo kiwo a ba a re ei mare letlhogonolo a mme mare ga re mo tsaya camera re mo tsaya dipicture a the aesthetics, the optics di tla siama go na le gore a hire tlhogi ka ntlha ya gore tlhogi o na le bokgoni e go tsaya yang kgang eo.
O itse ke tle ke re wa bona something if something ga e se sa gago se ka se tle ko go wena but something ga e le sa gago se ya go tla ko go wena go sa kgathalesege gore seemo sa go nna jang or nako ya go nna yang Ee, ga e le gore ke sa gago tota-tota sa go tla ko go wena wa tlhaloganya so ee. la ntlha ne ke na le gore ke re e mare ei ga ke kry-e di-gig ga kry so but ga ke tsaya ke lebelela di-gig tse ke di kry-ang mm. ke di-gig tse e leng gore somehow ke bua a story gore ke planta a seed or maybe no go tlhokagala gore ka nako e be ke le foo ke gore ke tsela gore di-gigeng dingwe le dingwe tse ke di kry-ang ke morero because of some some of the things tse ke tlabeng ke di bua um ba bangwe ba tle e le gone e nnang ba thanya gore oh, okay ba one this guy o tsene ke itakere ke motho o so kanto ke motho o so more especially a ke simolola ke tla go dira metlae ka nna ke gone ba simololang go bona gore he mara motho ke motho wa batho motho o shapa batho ba ntse ba itse batho ba ba tshelang ka bogole re le bitla
le batho ba ba happy man pelonyana e tshesanyane e teng
a batla go thusa morara ke shapo stilang a insista gore so nna ebile go na le mafelo a mangwe um mo marekelong a e leng gore o fitlhela ke le mo line bo gote o seka ba tlhole o nna foo o fetele fela ko pele wa tlhaba so na the way ke itsang ka teng ke na go lebala di-weapons kana ke tsa ke oh tla ke fetele ko pele wa tlhaba so ke na gape le. go itsa ka mokgwa o motho a itsang ka gone
go tshameka karolo, go tshameka karolo ka karolo ka ntlha ya gore a re bogolosegolo jang ga o tsamaya le nna, e re ga o tsamaya le nna o ntse isitse tsela go ya gongwe le gongwe tota, go ya gongwe le gongwe. ga o tsamaile le nna ba makala ke go latlhelela lebotlolo le le rileng, ga ke batle go le bua ka leina, lebotlolo le le rileng ba re aowa le mo latlhelela fela ke re ee no ke a itse gore motho o na le bokgoni ba go tshwara lebotlolo le. Jaanong o kry-e batho ba makala thata mme le gore ga se gore ke dira jalo go go nyenyefatsa kgotsa go go tsaya otherwise mme e le gore wena ke a itse gore o ikamogetse o itsere jalo ke a tle kere batho ba le bantsi ba tshwanetse gore ba leke jalo ka bojotlhe gore ga ba dirisana ga ba leka go thusa motho yo o tshelang ka bogole ba leke go tlhaloganya gore where do they come from mm. and batho ga ba le ka go go thusa batho ba ba tshelang ka bogole ga se kgang ya gore o ntirela favor kgotsa a o shene mm. nthuse jaaka nka bo thusa motho o e leng gore ga a tshele ka bogole mm. ya tsela tshwaetso Nna ga ke se ke, ga ke se ke re ke jalo, ga re ise re bue, ga re ise everything mara o setse o nyenyefatsa o ntsela ko tlase and everything. So come to me and get to know me then we will take it from there, o tla bona gore mara the man get sharp . So ke yone kgang eo, yanong ne nka rata gore. pele re ka garela Clicks a ko o bue fela ka batho ba e leng gore ba tshamekile karolo e bokete, karolo e o tsayang gore ke namane e tona ya tiro mo botshelong jwa gago go fitlhelela mo o fitlheletseng teng. um e ka nna um ke itse thata gore o kile a rata go nna mogasi wa dikgang ke a itse gore ntate easy ga o batla go dirisa ntate easy no o buisa dikgang like
bo ntate easy ke batho ba e leng gore ga ke tla ke ntse ke tsena ke simolola ke rata Setswana. Ke batho ba ba ba nthotloeditseng go rata Setswana le ka mokgwa o ne a tle a bue a tsaya kgang ka gonne a tshameka ka mafoko o a tlhaloganya. Ke gore the way ne a tshameka ka mafoko ka teng wa go gogela, ke gore le ga ne o le ko kitchen-eng kwa o dira se o se dirang mo kgona go utlwa gore mara go fa motho o puo a e buang o e bua ka matsetseleko le manontlhotlho. Moporesidente Cyril Ramaphosa o tseile baagi ba Aforika Borwa ka lefoko mme mo puong ya gagwe o ne a ba le mathata banna ba e leng gore ba tlhegofatsa jalo basadi le bana mo gaetsho Re bontle rotlhe.
Ntate easy. Eh? Ke lwa ka be nna tshoga. e leng gore no no no e re o ba lebile boeletsa go Mm. go go gore wa itse keng he might not know mme o tshamekile karolo eo mo botshelong jwa gago batho ba tshwana le bo stone stone seatse Mm. setswana se ba se buang mo dipoko tsa gagwe and everything le ba ke bone batho ba ne ba nthotloetsa. Mme motho o tsereng karolo e tona thata ke Rre Moruti Tlhapi, ke mongwe wa batho ba ba tshamekileng karolo e tona thata mo botshelong ba ka bo the late Rre Om Dabo. Ke bone batho ba tshamekileng or go fitlha ko ke leng teng go nkaga go nna motho o kileng ene. le batho fela ba ke setseng le bone bagolo, go na le bagolo bo mme ba e leng gore ba tsere karolo mo botshelong ba ka le ga ke tla ke ntse ke totoba ka fa le ka fa jalo bo mme Mokgatlhe le bo rre Mokgatlhe ke batho ba e leng gore ka nako nngwe le ga mongwe o le ko tlase fela ke ba nagana ke bua le bone ke ikutlwa ke phuthuloga .
Tota ba bua nnete fa ba re ngwana sejo wa tlhakanelo mo goreng go botlhokwa gore re le maAforika re le baTswana ke a tle ke re ga re ka busetsa selo seo into our communities re a go simolola go nna le bana. ba e leng gore ba na le tswelelopele ba batla go nna batho mo gare ga batho batho setšhabeng ka ntlha ya gore tota ke dumela gore ga nne batho ba ba rileng jaaka o setse o ba kaile ba sa tshameka karolo tseo mo botshelong jwa gago nka be re se fa gompieno nka be re bua kganngwe fela go tekana letlhogonolo jaaka ntse jang ke letlakala fela o ntse kwa Jaanong ke batho ba ba botlhokwa thata batho bao. Nnyaa ba botlhokwa thata mo botshelong batho ke go thusana, batho ke go rekelana go utlwisisana le go ka leka go bopana wa tlhaloga ga re tla re gola re ne re gola re itse gore lelapa le le bagolo ne ba itse gore lelapa le ga go sena bagolo. lelapa le le tshwanetse le tlhokomelo le ka Setswana kgosi ne a netefatsa gore lelapa le le bana ba le ke dikhutshwane ba tshwanetse ba tlhokomele. Jaanong ga re ka e tsaya in that way, in that sense re a kgona go nna le setšhaba se se tlhomameng se se nang le lorato, se se nang le molao, se se nang le tswelelopele.
Morwarre nna le wena ga re ka bua. Re a go bua e be bo sala bosa. Nna le wena e be ke gopola Setswana fa se re tota kgomo kgetsi ya puo ga nke e tlala ya re o seke wa bontsha jotlhe ee wa itse ke tla e feleletsa fa puo ya rona. mo go reng ke dumelang gore metseletsele ya rona ya moitse no he mo he eh ga e tlo go fella fa eh ga e tlo go fella fa ya gore tsa this is one of those second episodes mm. tse e leng gore ga o le motho o le letlhogonolo ke dumela gore modimo o sentsane a tlile go go ba fa o le motho le letlhogonolo ne ke re rona mo moitse re re go keteke o sentsane o tshela re go bontshe lerato o sentsane o tshela re gore re re ra go bona o sentsane o tshela re gore re re re go eletsa masego le matlhogonolo o sentsane o tshela ga gona sepe se re go bileditseng sone ko ntlheng ga seo gore o itse fela gore morwa rre ra go rata o itse gore morwa rre re go ratela dilo tse dintle ka ntlha ya gore wena o mpho mo matshelong a rona mhm. talente ya gago is a cherry on top re gore jalo re le setlhopha sa moitse re gore re re ra leboga ke bogile thata ra e tshoro botse re nako le motsotso um ya go tla go buisana le nna ke leboga thata le nna ka re moitse a e gole modimo a oketse go fetisisa fa um go nne le um koketsego e nngwe namatsana um mafoko a ka bogela ke tleng ke a bo ke re a game of life is a lot like football you have to tackle your problems block your fear and score a goal when you've got an opportunity obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal ka go rialo Rre Pula. Pula, Bagaetsho, nna jaaka ke lela ke kgosi mang, le a itse gore ka tlwaelo ke a tle ke re Modimo ke lerato, lerato ke Modimo. O nne le pelo e e tshweu fa o le motho, o nne le pelo e e jegang fa o le motho, o nne le pelo e e tletseng bopelonolo fa o le motho, gonne pelo e e tletseng bopelonolo ke yone pelo e e tletseng Bomodimo. E tle e re fa o tsamaya mo mmileng mo, o e fe motho yo o e tlhokang ka ntlha ya gore re tsamaya ditsela tse di matlapa. Ga o mo e file, o mo file Modimo. Nna ka go rialo ka re re tla kopana gape mo letsatsing le le latelang fa Modimo le badimo ba ratile. Salang! Ke a leboga.